Nemandu'áke ikatuha reñemoarandu reimeha guive. Che, Mercedes Varge romoirũta ko árape jaikuaave hag̃ua guarani ñe'ẽ rehegua. Ko árape jaikuaáta Haianga. Upekuévo ñane mbo'epy ha'éta hína, Jehaipy hesa'ỹijo, mba'éichapa ava rete ha hekove. Avei jaipurukuaáta ñe'ẽ ryru. Opa vove ñane rembiapo ko ára pegua ñande jaikuaa va'erã ko'ãa mba'e. Omombarete ikuaapy, jehaipy hesa'ỹijo rehegua. Ohesa'ỹijokuaa jehaipy. Oikuaa mba'eichaitépa ojeporu ñe'ẽ ryru. Ko'ápe jahecháma ñande tren. Yma nañahenduvéi ha ndajahechavéi oikóramo. Jaikuaamíta mba'épa ogueru ñandéve ñane irũnguéra. Oñomongeta hikuái pe tren rehegua? Péicha ha'ekuéra omoñepyrũta hembiapo ikatu hag̃uáicha omombarete iñe'ẽ guarani rehegua. Ñamoñepyrũvo ñane rembiapo ñahesa'ỹijóta. Jahecha ko'ápe mokõi, peteĩ karai ha peteĩ mitãrusu ha'etévaicha. Nde reikuaáta mba'éichapa rehenóita ko'ãvape. Oĩ hikuái tapére Oĩ peteĩ oñenóva ha'ete umi Tupã mba'ejára ojeheróva. Jahecháta mba'éichapa ikatu ñambohovái ko'ã porandu oĩva ko'ápe, ha he'i péicha, Mba'épa jahecha? Amombe'úma voi kuri peẽme, peteĩ karai, peteĩ mitãkaria'y. Mba'épa ojapo hikuái? Ha'ete ku okéva tapére? ohóva oheka hembi'urã oikoreíva tapére ha'ekuéra. Moõpa oĩ hikuái? Peikuaáma, tapére oĩ hikuái, upeichaite. Jahecháta ko'ág̃a ñamoñe'ẽvo peteĩ moñe'ẽrã. Upéva ko moñe'ẽrã héra Bartolo, Tadeo Zarratea rembiapo pehẽngue. Bartolo peteĩ tapicha ojerekóva torýjárõ, torýjárõ hína pe Tupã Mba'ejára avei. Mitãguasu tavyraimi opyta vaekue isymi rogakuépe ha'eño ityre'ỹvo chugui. Ijapellechádo, ikuárto mbykymimi lorítoicha ha hetyma ñokĩ. ilomochivu ha ipyti'a kandu. Oguatávo ñaimo'ã voi ku ojajuvosóva. Néikena nde Bartolo, he'ími oréve mama. Roñembotavýramo. Ha Bartolo ou jave ógape he'i oréve, Aníke pejahéi hese. Ãva ko Ñandejára rymba. Ko'ág̃a jahayhúta oñemombe'úva Bartolo-gui. Upeva'erã jaguereko jey ko'ápe ñanemoñe'ẽrã. He'i jahayhúy omombe'úva Bartolo-gui. Jajapómi upéva oñondive. Bartolo Peteĩ tapicha orekóva toryllarõ, mitãguasu tavyraimi, opytava'ekue isymi rogakuépe ha'eño ityre'ỹvo chugui. Upépeve jahayhúta Mba'épa omombe'u Bartólogui? Mitã guasu tavyraimi, upéva jahaiguýta. He'i upéi ijapellechádo ikuárto mbykymimi lorítoicha ha hetyma ñokĩ, ilómo chivu ha ipyti'a kandu. Upépe jahayguýta pe he'íva. Ijapelechado omombe'u mba'éichapa hína Bartolo. Ikuárto mbykymimi lorítoicha ha hetyma ñokĩ. Avei omombe'u ilómo mba'éichapa hína, ilómo chivu ha ipyti'a Kandu. Oguatávo ñaimo'ã voi ku ojajuvysóva he'i. Upéva avei jahayguýta. Ko'ág̃a ñamoñe'ẽmba rire pe Bartolo rekove mba'éichapa ha'e, ñamombe'úta mba'épa jahecha ko'ã ta'angápe. Mávapa oĩhína upépe? Oĩ peteĩ mbo'ehára ohai hína pe ovyke haípe, oĩ temimbo'e kuéra ojapo hína hembiapo. Avei jahecha umi tesape'a ha heta mba'e ikatu jahecha upe ta'angápe. Ambue ta'angápe katu jahecha ovy'a hikuái. Oiméne ningo hi'ára mboty, jahecha hína umi ombojeguapáva jajapóramo hína peteĩ ára mboty. Mba'e he'ẽ, oiméne opurahéita hikuái, ovy'aiterei upépe hikuái. Upéva jajapóramo ñamombe'úramo hína umi mba'e ñande jajapo peteĩ ta'anga hai. Ko ta'anga hai ohechaukáva ñe'ẽ rupi peteĩ ava, ikatu mymba, tekoha ha opa mba'e ñande jerére oĩva. Ikatu ñamombe'u isa'y, hyakuã, henda ha opa mba'e oĩva ñande jerére. Péicha ñande jaipurúramo pe ta'angahai ñamombe'u hag̃ua umi mba'e oikóva, ikatu ja'e ñane tĩ rupi jahecháramo peteĩ mba'e, térã ñande resáre hyakuã porã ha'éramo. Heterei umíva umi mba'e ohechauka hína ojehechauka pe ta'angahaípe. Ko'ág̃a jaikuaáta ñe'ẽryru jeiporu. Ma'erã upéva ikatu hag̃uáicha nde reikuaa umi ñe'ẽ nde reikuaávi va'ekue. Ikatu reipuru ñe'ẽryru avei ikatu reporandu nde rogayguakuérape, Ejesareko porãke mba'éichapa ko'ápe ikatu jaiporu pe Ñe'ẽryru. Amombe'usémi ndéve peteĩ mba'e. Jeipuru ja'e jepi upérupi. Noĩvaíri ja'e ja'éramo upéicha. Ág̃a katu, ñañe'ẽtarõ upe guaraniete ja'eva'erã jaiporu péicha pe ojehaiháicha ko'ápe. Eréramo jeipuru oĩ porãnte avei. Jaikuaami ko'ã ñe'ẽ. Ape jahecha hína pyti'a. Ape oĩ hína pe ombovy'áva jepi ñande vy'aha. Torýjárõ. Nde reikuaáma hína castellano-pe mba'éichapa aje'e upéva. Payaso, upeichaite, pea torýjárõ, pea peteĩ ñe'ẽ ojepurúva jepi. Avei ko'ápe oĩ hína tyre'ỹ. Rehekamíta nde ñe'ẽryrúpe mba'épa he'ise tyre'ỹ. Pe oĩva ha'eñoite ha mba'e avei he'ise. Jaiporu hag̃ua ñe'ẽryru jaikuaa va'erã achegety. Ko'ág̃a ahechaukáta ndéve amoñe'ẽta ha nde rehendúta. A

y, ve, y, ỹ, puso. Pe puso ndikatu ija'e ág̃a katu omondohóre pe ñe'ẽ, ha'e avei peteĩ tai. Ápe peguerekóma umi ñe'ẽ ryru ikatúva ojeipuru guaraníme. Nde ikatu reheka ñe'ẽ reikuaaséva ko'ãva Ñe'ẽ ryrúpe. Pehechámapa ha peikuaámapa ko'ág̃a oĩha hetaichagua ñe'ẽ ryru ikatúva ojeipuru. Ñe'ẽ ryru oguereko mokõivore. Ahechaukáta ndéve ikatu hag̃uáicha reikuaa reheka vove peteĩ ñe'ẽ. Ikatu reheka Guarani ñe'ẽme, Ha ikatu avei reheka España ñe'ẽme. Péicha oñemboheko oguereko voi Avañe'ẽ rehegua ha Karaiñe'ẽ térã castellano rehegua. Ikatúma ko'ág̃a reheka ne ñe'ẽryrúpe oimeháichagua ñe'ẽ nde ndereikuaáiva. Ñamombariete hag̃ua ñande kuaapy, jajapóta tembiapo. Ápe jahecha mokõi karai, oĩva hína kavaju ári. Nemandu'ápa, mba'éichapa ikatu jajapo peteĩ ta'angahai? Jaikuaava'erã mba'épa ojapo? Moõpa oĩ hikuái oĩ peteĩ korápe ko'ápe? oĩ kavaju ári iporã porã ko'ãva kavaju, opo opo hikuái oñani jahecha yvyra avei, amo huguápe jahecha mba'éichapa oĩ hína umi yvyra, mba'e sa'ýpa oguereko, yvýpa mba'e sa'y avei. Umíva umi mba'e ikatu nde Rehai remombe'úvo ko'ã ta'angápe rehecháva. Ñambohovaimíta ko'ã porandu upe rire. Mba'épa ojapo hikuái? Umi karai ojapo kavaju saite'o. Mba'e he'ise saite umi ndikatúiva ojeipe'a chugui hasýva hína umi oikóva ñúre, umi ndaha'éiva ogaygua. Ehekami nde ñe'ẽryrúpe ikatu hag̃uáicha reikuaa porã. Ame'ẽma ndéve mba'épa ikatu he'ise, ág̃akatu nde remombaretevéta upéva. Mávare ñañe'ẽ ja'éramo hikuái? Mávapa hína umi hikuái? Ñañe'ẽ umi tapicha jahecháva ta'angápe. Ipahápe he'i mba'e aravópepa oiko ko'ã mba'e. Nde ikatúma upépe rehai mba'e aravópe avei pe ta'angahaípe rejapova'erã rehaíta upéva. Ha ápe katu he'i oiko pyhareve, ikatu nde remoĩ avei oikoha ka'arukue. Ambue tembiapo he'i jahai mbykymi mba'épa jahecha. Ikatúpa nde remoirũve ha rejapomi mba'éichapa opáne ko moñe'ẽrã. Ha moñe'ẽrã he'i péicha, mba'apohápe. Jahecha umi tapicha voi oho kokuépe, imba'apohápe. Jahechakuaa ha'ekuéra ojoguerahaha oimehãicha, yvy rupi térã kavaju ári. Péicha nga'u opavave oho kyre'ỹ ha torýpe imba'apohápe. Ndépa mba'éicha remohu'ãta ko tembiapo. Eguenohẽke ne ñe'ẽryru, nde haiha, nde kuatia, ha ikatu remoĩ peteĩ paha remohu'ã ko moñe'ẽrã. Ñamohu'ãvo ñane rembiapo ko ára pegua, nanderesarái va'erã. Mba'éguipa? Mba'e ñande jahechákuri ko árape ta'angahai mba'éichapa ojehai. Ikatúma rejapo peteĩ ta'angahai remombe'úvo ko'ãva rehecháva hína ko'ápe. Oĩ mitãnguéra isarakíva oguerekóva peteĩ pelóta váka pipopo oje'e avei chupe. Ha ijykére oĩ peteĩ kuñakarai imembykuñándi. Mba'épa ojapóta hikuái? Emombe'úkena Umi rehecháva ha reñandúva, eipurúkena nde ñe'ẽryru ikatu hag̃uáicha iporãve nde jehai, nde moñe'ẽrã ikatu hag̃uáicha nde mbo'ehára, he'i ndéve oĩ porãitereiha. Péicha pe ta'angahai oñemombe'u jey ko'ápe mba'éichapa ikatu rehai. Ha pe ñane irũnguéra ñambotyvõ ñane rembiapo oikuaáma mba'éichapa ohaíta ha mba'éichapa omohu'ãta pe apañuãi ha'ekuéra oguerekóva ndoikuaáiramo hína peteĩ ñe'ẽ ohóta oheka hikuái ñe'ẽ ryrúpe. Avei oikuaáma hikuái mba'éichapa omohu'ãta pe ha'ekuéra